Richteg gemittleche Bar mat engem ganz cozy Interieur. De Patron, dee sëtzt iwwregens just hei hannert mer. Ufänke muss mer dës Emissioun leider mat enger net sou gudder Nouvelle. Déi lescht Woch nämlech huet et nees eng Kéier um Site vun der fréierer Brauerei hannert der Gare gebrannt.
Jiddereen erënnert sech nëmmen all ze gutt un de Brand am historesche Gebai vun der Zockerfabrik am Abrëll dat lescht Joer. Sou war d'Opreegung grouss, wéi et déi virlescht Woch erëm eng Kéier um Site vun der fréierer Brauerei zu Dikrech gebrannt huet. Déi Kéier allerdéngs war en Tuerm mat Lagertanke betraff, dee souwisou am Kader vum Projet Dräieck Dikrich sollt ofgerappt ginn. Zur Zäit vum Brand goufen heiran Ofrëssaarbechten duerchgefouert, wärend deenen d'Isolatioun Feier gefaang huet. Glécklecherweis war de Brand direkt vis-à-vis vum cis Nordstad enstanen, sou dass déi éischt Pompjeeën séier op der Plaz waren. D'Feier ass dann och net op déi aner Gebaier iwwergaang a war bannent enger décker Stonn ënner Kontroll. Trotzdeem huet d'Dampwollek, déi dobäi entstan war, fir vill Opmierksamkeet gesuergt. Ënner de 40 Pompjeeën op der Plaz waren nieft dem cis Nordstad och Leit vun Angelduerf a Biissen.
Am Januar 2022, do hunn déi zwee Centres d'incendie et de secours cis vun Dikrech an Ettelbréck jo fusionéiert a nenne sech vun do un cis Nordstad. Bis den Asazentrum um Frétard fäerdeg ass awer, gëtt nach ëmmer vun den zwee ale Siten aus opréiert, och wann et elo schonn nëmme méi eng Direktioun gëtt. Mir ware viru kuerzem bei zwee Exercicen um Site hei zu Dikrech dobäi an hunn eis ëmfrot, wat et bedeit, am Site Nordstad aktiv ze sinn.
Méindes tëscht 7 an 9 Auer owes kommen déi ronn 120 Fräiwëlleg vum cis Nordstad a wann d'Schicht et erlaabt, och déi 28 Beruffspompjeeën, All ofwiesselnd zu Dikrech an zu Ettelbréck zesumme fir ze üben. Zesumme geschafft gëtt awer net réischt zanter der Fusioun. Mä d'Idee vun engem gemeinsamen Zenter fir d'Nordstad gëtt et jo scho bësse méi laang an am Fong hu mer déi elo mat der Grënnung vum CGDIS dann en Attack geholl. D'Hannergrënn sinn, dass eng ganz Partie Leit, déi op deenen zwee Zentere gefuer sinn, eigentlech dann schonn eng Ekipp gebilt hunn. A mir erhoffen eis am Fong duerch déi Zesummeleeung, dat heescht de Fait, datt mer elo ee Kader hunn, ee Pompjeescorps, awer zwee Siten, zu Ettelbréck an zu Dikrech, zesumme bei den Übunge besser kënnen ze schaffen, de ganze Volet Logistik besser ze organiséieren an och dat operationellt Geschéie besser kënnen ze plangen. Ronn 5.000 Asätz ass de cis Nordstad am Joer 2021 gefuer. Do gëtt et vun allem, Feier, Accidenter, Waasserfuiten. Plus minus soen, datt mer awer zwee, dräi Mol d'Woch rausfueren. An dat ass vill, also dat ass schonn derwäert. Wat da fir Asätz? Vun bis. Mä elo rezent hate mer an der Groussgaass hei zu Dikrech hate mer eng Waasserfuite. Do ware mer en Asaz, dee laang gedauert huet, en huet sechs Stonne gedauert. Also Accidenter, Bränn. D'Ambulanz hëllef wou en e Patient erofdroen, et ass vun bis, et kënnt do alles. Also et gëtt näischt wat et net gëtt bei de Pompjeeën. Fir fräiwëllege Pompjee ze ginn, muss een eng Formatioun vun enger Woch op der Ambulanz an als Pompjee maachen. Duerno léiert een direkt um Terrain. Duerfir ass et sou wichteg permanent ze üben. Hei lo soll e verletzte Mann vun engem Daach erof geholl ginn. E sougenannte wäissen Asaz. Fräiwëlleger kënne wielen, ob si op der rouder Säit bei de Pompjeeën oder op der wäisser Säit bei den Ambulanciere wëlle schaffen, oder och déi zwee. De Beruffspompjee, deen huet nom Staatsexamen eng Ausbildung vun zwee Jor a béide Beräicher.
Ganz fréi ugefaangen, schonn als fräiwëllege Pompjee, also e bëssen en Hobby zum Beruff gemeet. Dat heescht, d'Passioun war scho vum Klengen un do. Et ass, et steet ee moies op an et weess een ni, wat op een duerkënnt. Et kann vun engem e bësse méi einfachen Asaz sinn, et kann awer och schonn een Asaz kommen, dee bësse, wou een e bësse méi gefuerdert ass. Mee et ass ëmmer gutt, ass ee gutt entouréiert vun enger gudder Ekipp, wou een zesummenhält. Also mir sinn oppen fir d'Asätz, déi kommen an déi kréie mer gutt nofgeschafft.
Och d'Beruffspompjee musse permanent üben, fir op all Eventualitéit preparéiert ze sinn. Meeschtens geschitt dat awer op enger Schicht, soubal Zäit et ergëtt. Wougéint et beim Beruffspompjee zum Job gehéiert, fir ze üben, sou muss de Fräiwëllegen nach vill méi Engagement matbréngen. D'Zäit ass e ganz wichtege Faktor, wou mer elo an der Letz selwer vill mierken, datt net méi vill Leit do sënn. déi déi Zäit wëllen opferen, wa ech soen en Asaz ass net ënner enger Stonn fäerdeg, also dann ass een een Asaz gefuer, mir fueren do jo awer e puer méi, dat heescht do brauch een awer e bëssen Zäit. Och d'Formatioun dauert och zwou Stonnen all Woch, also et ass scho bëssen, muss ee scho bëssen engagéiert sinn. Mir hunn e Feier. An engem Mehrfamilienhaus ass en Zëmmerbrand, dee sech beschränkt op Zëmmer, Damp an der ganzer Wunneng. Mir gi vir, ee Binom Otemschutz, ran d'Feier ausmaachen, den zweete Binom, wann ech gleeft, d'Waasserversuergung bis bei d'Hausdier. De Pir Wagner ass 2002 bei d'Pompjeeë gaangen, well hie schonn ëmmer gär Leit gehollef huet. An obschonn et net einfach ass, zwee bis dräimol an der Woch en Asaz ze fueren an dobäi nach ze üben, huet hien dee Choix ni bereit a recommandéiert jidderengem dee Wee anzeschloen, wann ee gär hëlleft. D'Fusioun huet u senger Motivatioun op alle Fall näischt geännert. Generell ass et eng gutt Zefriddenheet an der Ekipp, dat Ganzt. An et soll am Fong och elo de Wee ebenen. fir eben an Zukunft mam Zil 2030 dann op de Fridhaff an deen neie gemeinsamen Zenter ze plënneren, esou datt mer just nach ee Gebai ze geréieren hunn an esou datt och d'Ekipp just nach ee Gebai huet, wou se sech am Fong kann ophalen. Natierlech funktionéiert nach net alles honnertprozenteg, sinn nach verschidden Zänreder, déi mussen an ee gräifen, mee dofir si mer natierlech och en. Eng Organisation apprenante, wéi mer se nennen, dat heescht mir probéieren all Dag eis ze verbesseren an och am Fong dem Bierger déi Hëllef ze ginn, déi en am Fong brauch.
Dass an der Stad vum Autosmusée Oldtimer ronderëm fueren, ass näischt Aussergewéinleches. Dass et der awer 120 matenee sinn, dat huet scho fir e bëssen Opmierksamkeet gesuergt. Mir ware mat der Kamera dobäi, wéi Enn September déi zweet Luxembourg Classic Rallye an der Aalseeërei zu Dikrech Halt gemaach huet.
Den 30 September war zu Dikrech un der Zäitauer gefréckelt ginn. Et war géint Mëtteg, wéi sech déi 120 Oldtimer aus dem zweete Luxembourg Classic Rallye Lues een um aneren iwwert d'Esplanade, rue Stavelot an d'Avenue de la Gare Richtung Alzeeërei beweegt hunn, wou fir d'Piloten a Pilotinnen e Mëttegiesse geplangt war.
Dir hutt elo gewielt fir hei zu Dikrech an der Seeërei stoen ze bleiwen. Wisou? A wisou?
Dat sinn zwou Saachen dran. Éischst mol läit dat hei, ech maachen eng Streck an da kuckt ech op där Streck, wou hunn ech Plazen. Do si verschidde Konditiounen déi musse kommen. Kënnt een liefst gären an eng Gemeng, wou ee gutt empfaangen gëtt. Dat ass hei zu Dikrech de Fall gewiescht. Zweetens muss mer Eeër an Zu, wou mer 250 Leit ënner Dag kréien, fir z'iessen. Drëttens muss mer e Parking, wou mer 120 Autoen drop kréien. Déi Konditioune waren erfëllt. Ech si jo am Fong en alen Ettelbrécker, da konnt ech bei d'Nopeschduerfer hin an da maache mer dat hei. An dat ass ganz flott dat. Duerfir, dat sinn d'Konditiounen eigentlech. An et muss eng flott Plaz sinn an d'Leit, ech hu gesinn, déi éischt Leit, déi hei an d'Zéierei erakomm sinn, si begeeschtert dovunner. Den Autopolis-Grënner Ed Goedert, hei am Bild mam Buergermeeschter Claude Thill, ass den Initiator vun dëser Rallye. Den Autofreak geet haut virun allem senger grousser Leidenschaft no, fir déi schéi Strecke vu Lëtzebuerg bekannt ze maachen. Zesumme mat der Motopresse Stuttgart huet hien dofir 2021 déi éischt Luxembourg Classic op d'Bee gesat, déi direkt fir grouss Begeeschterung gesuergt hat. An och déi zweet Oplag mat Halt zu Dikrech huet erëm ganz vill Virwëlzeger ugezunn, déi souguer vu méi wäit ugereest sinn, fir déi schéin Autoen ze kucken. Aus dem Saarland, ja richtig, ist hier ganz tolles Event, ja, ja, bei dem Wetter alles passt, ja wirklich. Und wie finden Sie die Klassik? Ja, sehr schön, ganz tolle Autos und zum Jahresausklang hervorragend, einfach toll.
Tatsächlech konnt een nëmme staunen, wat bei dëser Rallye alles sollt gebuede ginn. Eng konterbont Mëschung mat de schéinste Modeller, vu Bentley iwwer Ferrari bis Lotus a Porsche an och villen anere Marken. Deen eelsten an der Rei, den Alfa Romeo 6 C 1750 Sport aus dem Joer 1929. Fir vill Opmierksamkeet huet awer virun allem dëse bronge Porsche 911 Targa gesuergt, manner wéinst dem Won, mee méi wéinst dem Mann hannert dem Steierrad, den däitsche Schauspiller Ritchie Müller, bekannt als Kommissar Thorsten Lannert am Stuttgarter Tatort, wou hie genee esou e Won fiert. Ja, fast ist es der Dienstwagen, das ist mein Wagen, der aber genauso aussieht wie der Wagen

Guter Zustand und dann hab ich mir den gekauft. De Richie Müller, deen net nëmme Rallye fiert, mee och Autorennen, ass iwwregens scho fir d'drëtte Kéier zu Lëtzebuerg. Eemol fir en Optrëtt an engem Andy Bausch-Film an eemol fir eng Coupe op engem Tennis-Tournoi z'iwwerreechen. Hie fënnt Lëtzebuerg immens schéin, och wann hien déi Kéier net all ze vill Zäit hat, fir op d'Landschaften ze kucken. Är Eindrock von Diekirch?

Wie überall wunderschön und nette Menschen, wie man hier sieht, wenn man hier rumguckt. Bei esou enger Regularitéitsrallye wéi der Luxembourg Classic, wou een op verschiddene Punkten op kuerz Distanze muss eng genee Zäit fueren, ass ebe verlaangt, datt een hyperkonzentréiert ass. Mir verzeien dem Schauspiller duerfir, datt him Dikrech net extra opgefall war an hoffen, datt hie sech bei sengem nächste Besuch

Enn September ass och ëmmer Zäit fir dat schéint Hierschtfest zu Dikrech. Déi Plaz, wou een déi passend Objeten fir eng perfekt Hierschtstëmmung fanne kann. An obschonn et dëst Joer deen Ament schonn zimmlech frësch dobausse war, huet d'Wieder op deem Weekend och nach matgespillt. De Syndicat d'Initiative konnt sech deemno glécklech schätzen mat senger Hierschtfest-Editioun.
2022. Et ass ëmmer nees eng besonnesch Atmosphär, déi een um Hierschtfest zu Dikrech fanne kann an déi mécht, datt dës Rendez-vous, Op kee Fall dierf verpasst ginn! T'ass fantastesch!
Mäi Mann heen ass jo en Dikricher an ech si jo bäigepraff. Mir si 47 Jar bestuet a sou laang wunnen ech och mat mengem Mann hei, obwuel hee jo och en Dikricher ass ne. Also eis gefällt et super an d'Wieder natierlech spillt mat. T'ass méi familiär. Et ass eng gewësse Stëmmung, wat richteg flott ass an ech giff et net wëlle mëssen, also wierklech net. An esou huet et sech och fir vill Aussteller, déi ëmmer erëm um Hierschtfest mat dobäi sinn, fir dës Madamm, déi entretemps e feste Bestanddeel vum Maart ass. Ja, Dikrech ass op jidden Fall eng Reise wäert, ne? An dës Humanittesambiente, ja. Sehr nette Veranstalter. Oder d'Philharmonie vun Dikrech, déi hei ëmmer nees hire beléiften Apple Fizu bitt, hiergestallt mat enger perfekt ofgestëmmter Mëschung mat 5 verschiddenen Äppelzorte vu Bettenduerf. Hunn enk ugefaang domatter, dat hat Succès an jo, elo ass et Traditioun. Voilà. Awer natierlech gëtt et och ëmmer nees Neies ze entdecken. Dës Madamm vun Dikrech, déi Gebeess aus dem eegene Gaart mécht, ass eng éischte Kéier vertrueden. Les produits ils sont ici du du Luxembourg juste les la confiture des figues c'est ça vient les figues du Portugal puisqu'ici au Luxembourg il y en a pas des figues et et donc les produits sont faits tout maison donc c'est tout artesanal et ça vient tout du jardin donc je profite d'avoir les choses du jardin. Et à ce moment là je fais de mes confitures. Den Dikrecher heescht Maart a sein Frou Rendez-vous, deen een sech an de Kalenner androe sollt, a sief et nëmmen fir déi gutt Tarte flambée vum Syndicat d'Initiative ze schmaachen, déi hei ugebuede gëtt.
Dikrech ass eng Stad, déi bougéiert, net nëmmen well hei vill lass ass, mee och well et ëmmer nees nei Interessant Bauprojete gëtt. Ganz geschwë schonn deet sech zum Beispill eppes an der schéiner Villa Conter an der Rue Alexis Heck vis-à-vis vum Wirtgen Schlass. Déi soll elo eng ganz nei Bestëmmung kréien.
Mir stinn hei virun der Villa Conter, déi d'Gemeng Dikrech jo fir net allze laanger Zäit vun der Famill. Majerus Juncker kaaft huet, wou deen neie Gemengenarchiv soll hikommen oder wou iwwerhaapt mol soll en Archiv vun der Gemeng hikommen, wat ganz nei opgebaut gëtt, wou mer den éischte Juli en Archivist agestallt hunn, de Michel Pauly, dee mat vill Begeeschterung amgaang ass, Preparatiounen ze maachen an drop waart, datt de Chantier ugeet, datt d'Gebai fäerdeg gëtt an datt mer geschwënn d'Gemengenarchiv hei kënnen aweien an och déi néideg, mat deenen néidege Méiglechkeete fir. datt dat Ganzt och accessibel fir de Public wäert sinn, wou jiddferee vun Dikrech, jidder Dikrecher, awer och jiddfereen aus der Regioun a vun iwwerall kann kucke kommen, wéi interessant d'Geschicht hei zu Dikrech war an ass. Lassgoen soll et mam Projet schonn ganz séier. Ech mengen, d'Pläng sinn an der Ausaarbechtung, déi sinn bal fäerdeg, soudatt dat Ganzt kann an d'Prozedur goen, dat heescht an d'Presentatioun am Gemengerot an an der Bautekommissioun d'Ausschreiwunge ka gemeet ginn an datt mer am beschtméiglechen Délai, beschtefalls uganks d'nächst Jar, kënnen ufänken a spéitstens an zwee Jar fäerdeg sinn.
Nach bis den 28 Oktober kann ee sech am LCD déi interaktiv Expo Den Demokratie-Labo ukucke goen. Eleng oder am Grupp, dat spillt keng Roll, awer ween d'Visitt zu Méi mécht, Deen huet dobäi vill méi Spaass, well da kann een net nëmmen seng eege Meenung zum Beschte ginn, mee och nach zu zwee an zwee iwwert d'Meenungen diskutéieren. D'Integratiounskommissioun vun Dikrech, déi huet fir Iech bei der Aweiung Mëtt September den Test gemaach.
Demokratie schreckt gären e bëssen of. Dat mierke mer och am Numm, Demokratie Labo. Da fäerten d'Leit, si missten iergendeppes maachen, wat näischt mat hinnen ze dinn huet. Soudatt mer ëmmer e bësse Schwieregkeeten hunn, d'Leit dohinner ze kréien. Mee all déi Leit, déi da bis do sinn, soen se, et ass flott. A voilà, dat heescht, mir setzen och e bëssen op Munn-zu-Munn-Propaganda, datt d'Leit soen, jo, maacht dat. Do geschitt dann näischt. Dat ass wierklech eng flott Ausernanersetzung an d'Diskussioune ginn doheem nach monter weider. Et muss een och iwwerhaapt näischt wësse fir hei matzemaachen. Et ass viraussetzungsfräi an et gëtt herno och net kontrolléiert, ob een e gudden Demokrat ass oder een net esou gudden Demokrat. Krat.
Majo hei ass do sou e Spigel dee sou gedeelt ass an da gesi mer eis zwee dann sou an engems ne. E Stéck vun him, en Stéck vu mir, an dat ass zwar witzeg, jo. An dann eben dräi Ënnerscheeder soen vun zwëschent eis zwee an dräi Gemeinsamkeeten, déi mer hunn. Mat där Meenung sinn ech och, well kloer sinn ech dofir, datt all Mënsch d'selwecht behandelt gëtt, mee dat geet net, well einfach nach genuch Leit. Genau. Ass e bësschen och bei Handicap an esou Saachen. Ech stëmmen net zou. Sinn net immens virbereet heihinner komm, ginn ech zou, mee ech hu gemengt et wier vill méi esou eng richteg Ausstellung, esou richteg mat Biller an dat een da liest. An ech fannen dat Zesummeschaffe vill méi interessant, well een och d'Chance huet, mat enger anerer Persoun ze diskutéieren an fannt der et ech fannt dat ganz interessant jo fannt dat ganz flott jo et schéngt iech gutt ze gefalen wat gefält iech dann esou gutt drun? datt een do iwwerhaapt e bësselchen eppes iwwer Lëtzebuerg gefrot gëtt wat ee vläicht net bei deenen anere Länner gesäit wéi Däitschland, Frankräich oder esou déi hu vläicht eng aner Approche vue datt se mir hei zu esou vill Natioune liewen ne. Well dat hei ganz anescht ass.
Ech géif jiddwerengem et recommandéieren. Et ass e flotte Moment, wou ee kann zesumme verbréngen.
Dann huet d'Amicale vum drëtten Alter nees Ufank. D'Hober op hir traditionell Journée du Grand Âge an der Aler Seeërei invitéiert. Do wou all déi eeler Semester vun Dikrech geéiert a gefeiert ginn, mat klenge Kaddoen an engem wonnerbaren Iessen, dat hu mir eis natierlech net entgoe gelooss.
Dat grousst Iessen Ufank Oktober an der Al Seeërei, dat ass ëmmer e klengen Highlight fir den drëtten Alter vun Dikrech. All Joer Dëscht déi feiner Stuff hei richteg d'Kiermesiessen op, e bëssen ewéi fréier bei der Bomi, an dat kënnt un. Awer net nëmmen dat, hei huet een zum Beispill och mol d'Geleeënheet mat de Politiker an d'Gespréich ze kommen. An wéi gefällt et iech? Majo gudd,
dat ass jo tiptop, méi schéi kanns de jo awer net maan. Dat ass ëmmer ganz flott da. Ech fannen dat ass immens schéi da, jo. Wat ass dann dat schéint hei drun? Majo well souvill kënneg Lett hei beinee sen, mee de ganzen Dësch hei hat ech reservéiert fir d'Frënn an alles. Jo ech fannen et ëmmer flott. Wéi fannt der et hei elo haut? Wonnerbar, dat nach kéint. Du gesäis mol aner Leit erëm, déi se laang net méi gesinn hunn, an du gesäis do ganz vill, déi sech nach gutt gehalen hunn, wann s de an de Café gees. Do gëtt Dommete geschwat, normal fir ze laachen oder hei, mee hei gëtt alt mol méi Perséinlecht geschwat. Zu 181 waren si déi Kéier komm fir un dem groussen Event deel ze huelen. 2010 war d'Journée du Grand Âge eng éischte Kéier an d'Liewe geruff ginn. Zanter 8 Joer schonn ginn dobäi och d'Gebuertsdeeg gefeiert an zanter 2019 gëtt dat Ganzt a méi groussem Kader an der aler Seeërei ofgehal, mat der finanzieller Ënnerstëtzung vun der Gemeng. An dat kënnt un. Et sinn der vill méi. Et sinn 181 Leit elo heibannen an am Ufank hat mer 191 Zousoe kritt. An leider sinn der vill duerch Krankheet verhënnert, wat eis jo och Leed deet, mee et ass hir Gemeinschaft hei, hiert Fest. Virun allem awer ass et op der Journée du Grand Âge ëmmer nees erstaunlech festzestellen, wéi gutt déi eeler Semester vun Dikrech nach a Form sinn. Vläicht läit dat jo och dorun, datt se hei genee wëssen, op wat et ukënnt am Liewen. Wonnerbar!
Ech fäert den Alter guer net, guer net. Mir hu gutt gefeiert, war wonnerbar, eng schéi Party, wunderbar. An elo hei?
Hei och, alles an der Rei. Ech soen ëmmer, et muss een d'Liewen huelen, wéi et ass, an ech genéissen all Dag.
Sou wéi de Mount September mat der Kiermes an dem Hierschtfest virun allem fir Amusement an Distraktioun steet, sou ass den Oktober zu Dikrech ëmmer de Mount vum Festival La Gravure, deen an engems déi nei Saison am Kulturhaus lancéiert. An och déi 19. Editioun vun dëser beléifter Ausstellung huet nees fir Vill Opmierksamkeet gesuergt.
De Vernissage vum Festival de la Gravure ass ëmmer nees e beléiften Treffpunkt fir d'Kenner vun der Gravurekonscht, net zulescht och wéinst de villen interessanten auslänneschen Kënschtler a Kënschtlerinnen, déi hei matmaachen. Ënnert de Visiteuren zum Beispill och ëmmer nees den Direkter vum Conservatoire zu Dikrech, deem seng Schüler a Schülerinne fir de musikaleschen Encadrement zoustänneg sinn. Ech muss soen, ech schaffen am Gebai niewendrun am Conservatoire an ech muss soen, ech si beandrockt vun der Qualitéit vun der Molerei a vun der Varietéit och vun de Wierker. Also ech muss soen, ech si, dat ass wierklech eng angenehm Ausstellung. Immens!
T'ass all Joers ëmmer interessant heihinner ze kommen an t'ass derwäert! Sech soen, t'sinn oft där selwechter an déi awer dann erëm en anere Stil all Kees entwéckelen an jo, et sinn e puer Saachen, wou ech mech wierklech giff derfir decidéieren fir opzehänken. Tatsächlech ass de Festival de la Gravure een, deen nach un de richteg schwéieren Technike festhält, Gravuren op Koffer oder Holz, zwou Disziplinnen, déi haut bal net méi applizéiert an och net méi vill enseignéiert ginn, un deenen d'Membere vun der Palette awer weider festhalen. Duerfir gëtt et Jor fir Jor ëmmer méi schwéier, nei Kënschtler a Kënschtlerinnen ze fannen, déi nach iwwerhaapt kënne matmaachen. Misst een dann net higoen a vläicht sech anescht orientéieren, och fir d'Zukunft? Jo dat ass dat ass eng gutt Fro. Do sinn och ënner Däissen do Leit, déi soen, jo mir hunn ëmmer mir wëllen iwwer nach iergendwéi déi méi klassesch Grafik promouvéieren. A wa mir och do mat ophalen, dann op eng Kéier ass kee méi do an ass och kee méi deen deen se appreciéiert. D'Membere vun der Palette, wéi de Paul Kinziger, déi scho ganz laang matmaachen, scheien och selwer keng Méi fir dëse Festival Jor fir Jor op d'Been ze setzen. Un éischter Linn de Sekretär, deen d'Kënschtler all muss uschreiwen an och muss kucke fir d'Konschtwierker erbäi ze kréien. Da kënnt all Jor awer och ëmmer nees vill Aarbecht op den haarde Kär vun der Palette duer. Esou zum Beispill mussen si sech ëm d'Arumme vun den 100 Wierker këmmeren. De Festival de la Gravure ass och bei der nonzéngte Kéier nach ëmmer de Produkt, Vun enger Leidenschaft, déi si all zesummen deelen.
Virun allem eise Sekretär, dee mécht do eng formidabel Aarbecht, deen dat preparéiert. Mär gesinn eis méi spéit, fir d'Saachen ze rummen. Déi Konschtwierker musse viraus erfotograféiert ginn, de Katalog muss preparéiert ginn. Also, dat ass zimmlech opwänneg. Mee eppes, wat ee laang Jore mécht, weess ee genau, wéi et geet. An dat ass u sech och fir eis elo ni méi komplizéiert. Et ass éischter Vum Opwand här, punkto Sekretariatsaarbecht, déi u sech, de Sekretariat ass déi gréissten Aarbecht dovunner, dat ass relativ opwänneg.
Net zulescht mécht et hinne jo och eng grouss Freed, dës Expo bis an de leschten Detail z'organiséieren. Well de Retour deen ass do. Net nëmmen ass de Festival de la Gravure eng ganz gutt besichten Expo, mee déi déi kommen sinn och nach richteg Kenner a genéissen dat wat si hei gebuede kréien.
Ech fannen et einfach interessant dee ganze Prozess, dass du fir d'éischt eng Plack muss maachen, déi muss geritzt ginn an da geätzt ginn an dann, Jo, dann dat Verfare vum Drécken an dat ass einfach dat, wat ech immens flott fannen, well immens vill Handwierk derbäi ass. Et ass net nëmmen dat Künstlerescht, datt ee gutt muss molen an zeechne kënnen, mee och wierklech d'Technike muss beherrschen. Och déi méi seele Gravurekonscht bréngt et also nach ëmmer fäerdeg, Leit unzezéien.
En anert wichtegt Kulturevenement zu Dikrech, dat ass déi järelech Ausstellung vum Dikrecher Fotoclub an der aler Kierch. D'Ausstellung, déi ass leider schonn eriwwer. Fir déi, déi keng Geleeënheet sollte gehat hunn, bis laanscht ze goen, hei nach emol den Iwwerbléck iwwert dat, wat déi äifreg Hobbyfotografen, déi Kéier ze bidden haten.
Zwanzeg 22 huet den Dikrecher Fotoclub scho fir d'siwwenzéngte Kéier an der Aler Kierch ausgestallt. Och dëse Rendez-vous ass net méi aus dem Manifestatiounskalenner ewech ze denken. E fest Thema gëtt et dobäi net. Stenges Fotografie ënnerläit ëmmer enger grousser Variabilitéit. Wann een d'contemporain Fotografie kuckt, da gesäit een, datt eng gewëssen Entwécklung ass. A mir sinn natierlech och dovunner beaflosst. Als Dikrecher Fotoclub fanne mir et zum Beispill ganz wichteg, datt een aner Auteure kucke geet, Expositioune kucke geet a sech dovunner inspiréie léisst. An déi Inspiratioun, déi fënnt sech och ëmmer erëm an eiser Fotografie erëm. Vu Makrofotografie iwwer Street-Reportagen bis hin zu Nature morte gëtt hei wierklech vun allem gebueden. Ech war schonn ëmmer Konschtintresséiert an déi al Meeschteren aus dem 17 an 18 Joerhonnert, déi mat hirem subtile Beliichtung vun hiren Naturmorten, dat huet mech inspiréiert an ech wollt u sech d'Beliichtung nach méi reduzéieren, fir wierklech eng Mise en évidence vu mengem Sujet ze maachen. Et ass e bëssen Zoufall, well ech sinn eng Kéier laanscht eng Zär gaangen, do war eng ganz schéi Luucht do an ech duecht, firwat dat net fotograféieren. Besonnesch an den Zären ass eng ganz schéi Luucht an esou eng diffus Luucht an duerno hunn ech geduecht, oh, Di Foto huet mer gefall, duecht oh probéieren op nach Leit ze fannen. Du sinn ech laanscht di verschidde Gäert, di et ginn der ëmmer manner Gäert, mä du sinn ech laanscht di Gäert gaangen an ech hunn nach aner fonnt. Et sinn alles Leit di ech guer net kennen an ech hunn se gefrot, däerf ech iech fotograféieren an ärer Zär? An di meescht waren d'accord. Also meng Fotoen, dat ass een, déi hunn ech mat Focusdecken gemaach, dat ass eng. Eng Technik wou een méi Fotoen mécht, wou een all Kéiers den Fokuspunkt verschiebt, sou dass een sou eng Blumm vu vir bis hannen schéi schaarf kritt, ouni awer den Hannergrond schaarf ze hunn. Och nach eng Schwierigkeet ass, dat ass dass déi Blummen, dat ass jo an der freier Natur gemaach, dat wackelt wéi e Kouschwanz. An da muss een entweder kucken, dass een just fotograféiert wann guer keng Loft ass, muss een den kreativen Moment ofwaarden, oder awer et muss een sech hëllefen dass een een mat enger Klaam deen den Aascht festhält. Jo dat ass also meng Aarbecht gewiescht.
Wougéint déi eng eng méi ausgefeilten Technik benotzen, sou spillt dës bei aneren eng manner grouss Roll. Beim Fotoclub vun Dikrech gëtt et ee grousse Prinzip.
Ech denken, wat fir eis als Fotoclub wichteg ass, ass, dass s de eng gutt Iddi hues, déi Iddi matbréngs a se ëmsetz. Ech fannen d'Technik net esou wichteg, mee ech fannen d'Iddi an d'Bildiddi fannen ech wichteg. Sou huet souguer ee vun den Hobbyfotografen säin eegent Liewen an dëser Ausstellung resüméiert. Iwwerraschend ass dës op alle Fall ëmmer nees an d'Kreativitéit vun de Fotoclub-Memberen einfach net ze bremsen.
An domat si mer schonn erëm um Enn vun eiser Emissioun ukomm, haut aus dem Vintage Bar beim Cyril. D'Liewen zu Dikrech, awer dat geet natierlech virun. Fir den Ofschloss dofir hei nach den Agenda mat deem, wat Iech den nächste Mount erwaart. Ech fir mäin Deel soen Iech Äddi a wënschen Iech nach eng ganz schéin Zäit. Bis am November nees. Den 22 Oktober invitéiert de Wisdom Dragon Academy Taekwondo Club vun Dikrech owes um 6 erëm op eng international Muay Thai Meeschterschaftscompetitioun an der Alzeer Rei. E Kampfowend, wou ee garantéiert op seng Käschte kënnt. Den 30 Oktober, dann ass Hierscht-Sonndeg, de fréiere Mantelsonndeg, wou een de ganze Mëtteg iwwer erëm ka gutt Affären an de Geschäfter zu Dikrech maachen. De fënneften November iwwerdeems kënnt de bekannte portugisesche Fado-Sänger José Malhoa an d'Maison Music Art op Dikrech. Den eeleften November invitéiert d'Integratiounskommissioun vun Dikrech an déi al Seeërei. op eng Soirée cubaine mat latäinamerikanesche Kläng, eng multikulturell Veranstaltung mat Danz, Musek, Iessen an Drénken. Owes um 8 geet et lass. Dee selwechten Owend ass schonn um hallwer 7 de Vernissage vun der Retrospektiv mat Wierker vum bekannte Lëtzebuerger Moler Théophile Steffen. An dëser Ausstellung, déi bis Ufank Dezember dauert, kritt een och e flotten Abléck an d'Liewe vun deem villsäiteg interesséierte Kënschtler.